Ya de ka bi selê vê bê bavê berber sin belê min hemû xera kirina. Her yek tayek bi derekê de biriya. Yekil bire, yekil bire. Ya de ka hinek nan ji xwe re dilî berî bixwazin lê yan jî makarone bi

Kat wer vê de. Pir ji çîrokên Kurda yên kevin li ser şeref û namûsê hebûn. Bi rastî ne ew çîrokên ku me re xwe serbilind bike ji ber wan, ji ber ku gelek bêaqilî û serhişkayî tê de hebûn. Lê tişta. Ku mirov karê xwe pê bibînê ew e ku gelek hezkirin di wan çîrokan de hebûn. Ji ber ku Kurd dê mey berê ji hezkirinê hez dikirin û bi hezkirinê jiyana xwe derbas dikirin. Çîroka me yê îro jî çîrokeke çîroka stranekê ye, straneke bi nav û deng e Ez dibêjim we teva pê bihîstiye û heta roja îro jî li ser zimanan tê gotin. Gelek caran çîrokên van stranên berê gelek ibret di wan de hene û hin ji wan jî tenê stran xweş e. Lê çîroka me yê îro, strana me yê îro kêfa we jêr tê yan nayê ev li ser we dimînê. Ka çayek em bênin. Çayê em neanî. Ka çaya we, domin jî çayeke xwe bênin. Mijoka aştiya. Kaçaka me pê. Li gorî çîrokê dibêjin dibê bavê me diçe şerekî. Dibe dema ku diçe şar, Memo hîn dizike diya xwe dibe. Piştî salên dûr û dirêj Memo tê dinê û dibe xortekî hevdeh hejdeh salî. Dibe dayika Memo jî di hesreta Ebas de ye û hesreta xwe jî bi kurê xwe re parve dike. Ji ber ku Memo yadîgarê ango Wehîdê hevjînê wê ye, dayika Memo Gelekî ji Memo hez dike û gelekî lê xwedî derdikeve. Her şev dema raketinê Memoyê xwe didê ber hembêza xwe û bi bêhna Memo jî sebra wê tê. Dê piştî salên dirêj Ebas vedigere welat û bi şev digere malê. Malxera pazdeh sal Dibe negereya ba çêtir bû. Dibêjin bi dema go bavê Memo vedigere malê dibînê wa xortek di hembêza hevjîna wî de ye. Dibê radibe şûrê xwe dikişîne û li wî xortî dixe. Dibê bi dengê xincerê an go şûr dibê dayika Memo ji xew dirabe û dike qîrî. Dibê wê demê ji bavê Memo re dibêje dibê mal xerab Ewna kurê te bû. Divê li vir û bi vî rengî stran dest pê dika. Dibêje Hoy hoy memo mem Abasî Abasî Jaro dilo memo mem Abasî Abasî Hoy hoy memo mem Abasî Abasî Kurta ki li ser kirasî Jaro dilo memo mem Abasî Abasî

Strana me îro jî şêweyekî wê din heye. Dibêje destana Memê û Eyşê. Dibêjin bê destana Memê û Eyşê ew jî ji wan destanên evîndarî yên derdigiran e û di nav kultur û fluklorê kurda de cihekî mezin girtiye. û bi taybet di nav Kurdên Qefeqazya de û ew bûye cihê giringiyê û pesindanê. Bavê Şaho, Ma Kurd li welatê Qefqazê jî hene? Hene û Kurd her deverê jî hene. Wexta ku Rûs çûne ser heyvê, gotin piştî vegeriyan ku me Kurd li ser heyvê jî dîtin. Û ev destan li herêmên din yên Kurdistanê berbelav a. Lê bi navekî din ketiye ser zimanê dengubêj û xelkê de û ew jî destana Meme Ebasî ye. Lê Kurdên Qafaqaziya dibêjin dibê qet me bi navê Meme Ebasî nebihîstiye û kengî û çawa peyda bûye em nizanin. Çîroka vê destanê bi gelek şêweyan hatiye gotin. Lê hemû cudahî Li cihekî di bin yek de. Dema ku dayik kurê xwe di nav nivînê bûka xwe de bi xeletî dikuje. Xwedê ji dayika razî bê. Nizar çima hûn diçine odê zarê xwe. Ti xêr ji guhdariyê nayê ha. Şevekê Memê xewnekê dibînê û di xewnê de jî Ayşê dibînê û lê evîndar dibe. Dibe dema ku ji xew dirabe weke gêja lê tê. Dibe yek rast dirabe ser xwe û diçe cem dayika xwe û xewna xwe jî jê re dibêje û dibêjiyê herin ji bo min eyşê bixwazin. Dibe dayika wî jî yek nekire dido û çû jê re eyşê xwest. Lê kes weke memê neke her ya ku di xew de bibîne herê ji dayika xwe bixwaze ev mişkile ye. Dibê dema ku çûn jê re xwestin bû govind û dîlan û piştî hefteyekê hinek dibêjin dibê Memê çû welatê Şamê û hin jî dibêjin dibê çû eskeriyê û heft salan li wê derê dimîna weke hemû çîrokên berê yan eskeriya û yan Şama. Welhasil dê piştî Memê salên xwe xelas dike Bi hespa xwe siwar tê û vedigerê welatê xwe. Divê heya gotigiyê malê dinya lê dibe şev û tarî. Dibêjin wê çaxê eyşê bi hineka dibihîsê. Divê radibe dibînê waya siwarekî peya û çeleng li devê deriyê eywan ye. Divê radibe jê dipirsê. Divê ti kî yî camêr? Bi min bersiva xwe didê û dibêje ez memê me te min nas nekir. Divê dema ku Ayşê navê Memê dibihîzê dibêje keyfa re ber pê ve diçê û hevdu hembêz dikin. Divê kel û xerîbiya heft salan di wê gavê de dişkînin. Ma te dîtiye çîrokên kurda bi kêf û xweşî xelas dibin. Em bavê dirama ne ye wal. Em bêwelat in. Em bê cî û war in. Hey, bes e gidî. Erê. Dibê memê ji Eyşê dixwazê ku dayika xwe jî bibînê. Dibê radibê Eyşê jê dibêje dibê na memê ku nihaya vê nîva şevê dayika xwe ji xew raneka. Û paşê her du diçin odê û dikevin nav nivînan û keyf û xweşiyê dikin. Dibê li berê sibê dayika memê ji xew dirabe û diçe oda bûka xwe.

Li dû re zû li xwe divegerî, heger ez wê bi tifingê bikujim, ez ê vê hetîketiyê, vê şermiyê ez ê eşkera bikim. Ji bo wê yekê cara dua dibe ez ê herim şûr bênim ta ku ez wîna bikujim. Dibê dîsa li xwe divegerê û dibêje, Qeweta jinê nabe weke ya zilam, ta ku karî bê wîna bi şûr bikuje. Vê cara sisiya dirajê xincerê û li dilê memê didê û wîna dikuje. Dibê dema ku li dilê me mê dide, dibê nalîn dikeve qirka me mê de û qîrînî jî bi eyşê dikeve û dibêje diya me mê ya dê te me mê kuşt. Dibê wê çaxê dayîka me mê bi porê xwe dikeve, bi singa xwe dikeve û vê kilamê

û cenga wan berdewam e û serkeftin jî tim behra yekî ji wan e û ev destan ji bo cara yekê ji aliyê hozanvan û rewşenbîrê kurd Abdurrahîm Rahîmê Hekarî bûye şano di sala hezar û neh sed û nozdan de û weke yekem şano di nav kurdan de tê naskirin. Ev jî çîroka Memê Ebasî bû û Memê Eyşê bû jî. Bi her du şêweyan tê gotin. Îro me çîroka xwe xelas kir, heta çîrokeke din û şeveke din bimênin di xêr û xweşiyê de.